Tutan ramchung kan luh cu a cheu nupa hna cu an ṭap bak an ngaih khuachia i a bik in kan zemi pawl nih hin hika hi kan miphun laam phuntling an vun laam piakmi hna an hmuh tikah hin hi an ngaih khuachia. Kan thih zong kan i nuam deuh cang an ti. Cun thawngpang hi ṭha tein vaivuanhmi bia le hla lawngte an theih tikah an hal duhmi vialte kha lungtling tein kan i hal hna, kan i phi hna i ti tikah khan an lung ka tho taktak i naite hna cu ka ngaihchia ngaimi cu Ralzaam nih ummi vialte zong nih kan si khawh tawk in kan rak dir lai, kan tang lai ti si. I an tannak hnga ding kha ei ti ko lo ahcun hika khuafo le arciah hna cu nan theih bantuin thlantlang pawng si tikah vanlawng nih a din lamang hna an khua an tliktak an chuak i thla a ni ca ahcun zeihmanh A hau lem lo hi te an hmu a za ko kan ti hna cu. An khuabawi nih ca a ka kuat i, a hi raltuk na ahcun kan zam kan vei ko zongah hi ka han kan i tel ve lai ti khin dawh. Facang tete le phaisa tete hna an kan kuat cu anmah siaherhmi paoh kha ti khawhmi ceu in kan i tel lai ti hi Pacangpung khat chuah hna, thonghra chuah hna takhat an si hna i khi lung kha a tho kho taktak mipi zong kha an lung tho ṭhan dih i cacun ramleng ummi hna zei kan si poah lungthawh hi a biapi bikmi si ko caah Tuzing zancaan ah chim kan duhmi cu hi ral hi kan tei hrimhrim lai timi te vun chim ka duh ko. Zeicahtiah ahcun hi vialte tlangcung hriamtlai vialte nih Kawlram independent ngahka in aa ral kan tu hna le kanmah le Karen nih Karen, Chin nih Chin, Sian nih Sian, Kachin nih Kachin anmah umnak lawng te tuk tikah Kawl ralhrang pawl nih hin Taita umnak ah hin an hriamnam hi a lianlian le an ralkap ṭhaṭha hi ṭam mah ṭam mah in an chiah hna i tam taktak khan mah vialte a kum saupi i nawr si. Amah bate tukum le u ṭawlai i a vun chuah khan cu NUG nan timi NLD pawl nih hin Hriam kan tlai lai i hriam tlaih bang kan leh hna lai ti kha kan hmuh tikah CNF nih cun NUG hi hnatlaknak an nei colh. Adang tlai hi tuante an nei kho lo. Zeicah cun kawl hi an zum ti hna lo. NUG lan ah Dr. Seng Ngun hei ti le a dangdang zong an rak chuak len hna kho. hriam an tlai lo tikah anih cu hriam kan tlai lai ti CNF cu ṭha tein ko atu hi a UG tang i PDF vialte hna he ti ko lo ahcun tain ta lawng ral atu mi ka atu tan ahcun aing kip mi an tuk cang a hi ka han aa naih mi ka ma koi sakai cu nan theih bantuk si thuat thloma si mandali thuat thloma si atu rengkun a puak cang ne pi ro sari Eaoritai Tenitaritai hi bantuk hin hi paku tiangin an lut i an ṭhuat tikah hin Kora hrang hi a sung thluahmah a sung thluahmah Kawlram cungah zakhat ah sawmsarih leng i atu hi aa hriamtlai nih hin kan nam cang. Kan i Chinland chungah hin zakhat ah sawmkua nih kan tei thluahmah. Hi kan teimi hmuh komi i kan lungdong sualai ti hi kaphang tatak mi si. Yatun CNE CNB kan lungdong bak lo hi o. Ral kan tuk na nan hmuh ko lai ni ni tiang ah ni ni tiang ah Paul ral hrang kan tuk mi ah Kan tei thluahmahmi cu mithmuh kuttongh si. Chinleng sihni ralhrang umnak pahra leng do kan lak thluahmah cu. Sakai zong kan lak i bagui zong khi bamo tiang kan tuk kha kan theih ko lai. Takha si tikah kan ni hi ketari si kan ti i tai ta hriam tai le tika i NUG pawl he i PDF pawl he si data ṭih hni tiah Kawlram hi kan ṭhen i Kannih Sindit ah ṭih kan si. Kachin he hiti hin kan tu thluahmah ti kha hika hmun ah vun thei u si ti ka duh ngai. Hi kan tuknak ah hin mipi vialte nan tho i pastor in Khrihfa upa in nubu upa in ram leng ah chat tiah mino hna nan nan tho. Phaisa nan ti ka kip Chun zan catlon thla cammin ah nan si cu ve patu ram chungah catlon thla an cam he te rau tuk nak ko ah ro le ti an ti kha vialte kha kan Chin miphun ah a um bal lomi unity I funnak kan neih i ni ni ah ral kan tuk tikah cun kan thawk ka te kha hei ruat u law lai cuk lai meithal te no kan tuk cu lai meithal te no kan tuk cu ngamnak le duhnak le à, hi cu tei lo ngah lo ti mi kalpi nak thawng mi cungah zei kan ti hnga atu lio hi zakhat ah sawmkua kan tei ko cang mi mithmu kuttong simi hi CNA kan ṭhawn lo ahcun anga pak lo maka fiang te chim kan duh ko na CNA kan ṭhawn si ahcun atu i ruah lo pi nui u ṭol hana kan ruah lo mi pi a chuak mi tu zat a le an rak chuak ta AA lei an Vialte hi kan ral hi ral khat kan tukmi kha atu kha ral hnih ah chep ah pathum si cang i hi kan tei cuahmah mi cu ah hin zei kan ti hnga zei kan ti hnga na lungdong hna seh atu tluk in kan Chin miphun ah ṭha a biapi caan um ti lo. Diam ciami caan hi tluk miphun a sifak bik an kan nek bik thiam tlaih le a zei lei pawh kan dak niam mi kha kaw ralhral hri an kan serset mi kha mi pi vialte ram chung ram liang kum li chung kan tan tikah hi tuk pi tainak kan hmuh mi kan si ko kan zumhmi ka thei ti lo teinak cungah hin zei kan ti hnga Chin nation building kan ti lamang mi Chin pi thaw mah hi ni ni caan ah kan siam cuahmah mi ah kan kal cuahmah mi si cun ruat u law u le nau nu le pa hna ram leng um mi hna miphun dang tai ta vialte siseh a dang dang siseh kum som sri kum som lian ral an tuk nak ah hin Khawhsil cauk men le cozah an siang kho lo. Kannih cu ramchung ramleng thlacamnak thawngin le i raltuknak ah zoh u law election i a teimi MP, NLD, amat tor khuekhat an si. Cun khatalei ah CDF ai timi hna local i hriamtlai pawl an si hna. Khuai nih cun CNF, TE, u tlangcung hriamtlai i ai tel pengmi Hi phuih tum in dawh Chin Lengkhong si le Chin le Cozah kan dek tik ahcun dotla si cu hi atu tiang adang an dek kho lo hi vialte zong hi atu Chin Lengkhong si hei ti ko le cun kum chum thum la kum sari chung cun tai ta tang zong nih federal kan duh ko pai pia tha khu ko pai ocho khun kan duh

Federal hi an duh lo tikah atu hi noi u tor ha hi a vun chuah tikah talialte an duh lo vial kan chin len chungah hi zakhat ah sawm kua hi kanmah tein kan uk kanmah tein dundan kan nei atu khe chate kha vialte tha nepi ro ni uk kho ti lo rangkun ni uk kho ti lo hakha ni uk ti lo Thantlang nih uk ee Mindat nih a um ti lo atu hi kanmah tein khuate kip ah Kupain Piatthan khun Kupai Ocho khun democracy system a thar in kan kal cuahmah kha bantuk uknak kanmah tein kan kal khawh cuahmahmi cungah hin kan hlawh a tling ngai tein ka hmuh. Chinland cozah zong an i zuam tak. Nizan nizan te ah Chinlung city ah doctor buai man dawh kan i pek khawh cang cu. Kan sibawi te zeitluk na an mak, zeitluk na an thiam, zeitluk na an si ti kha doctor ba kan i pe kho. Tuni khan mask pawl zong kan i pe thluahmah. khakha hmuh tikah hi cun kan ral tuknak hi kan ralpi kan tei thluamah kan kal ko e ti te kha cun ram chung mipi zong he facang he an neihchia he sate an kan bawm ram leng ummi hna kan tei ko cuahmah mi kan lungdok lai mi apoi tuk lai poi tuk lai zei kan ti hnga hi ka mun ah CNA hi thawn a hau ti zapi nih kan lung fiang cang i ni ni ah ram chung he he chette an thawh cuahmah mo atu kan ralkap zong an lut cuahmah he ning phun tling kan i pe atu a tang mi ral hi fawi tein tai khawh nak dia timhtuahnak a lianpi kan naihmi cungah lungdong lo tein lungdong lo tein lungdong hi zawtnak hun lakah a chia bikmi si zia kan tei komi hnu ah kan lungdong sual lai lungdong a mang lomi miphun kan si zia Hriamnam hawihma tu tlamtling nei lomi lai puak le lai cuk te kan ka thum ah mi ah ramchung hriam le nan cang i Khrihfa le pastor vialte nan cang i hi tluk teinak kan hmuh thluahmah a tangmi te a tangmi te zakhat ah pahra te chat lungtho te nam sawrok kan tei susim lai anung Pathian an kan bawmh peng kan ral tuknak ah tatte khan ding a tam tuk hi tluk vanlawng in kan thot lamang nih tatte khan ding a tam tuk ma cha cun lungdom amang lomi miphun kan si ya CNF CNA ahin zeitik na kan thleng hna lai lo Chinland Congress se Chinland cozah se kan thleng hna lai lo ram chung ram liang international cozah poe vaya zong chat ya ni nia tan kan lai atu kan raltuknak a dongh tiang hi a nungmi Pathian i tlaih i lungdong lo tein na nun chung caan tawi tein na ton hnga ding kan miphun ral hi kan biaknak ral hi chuak lakin nam hna u si tang ti hna u si ti kha chim buin ka bia ka dongtar kai lom